Sajf pozittiv ma' F Living Channel fejn inkomplu nissaħħu u nikbru flimkien.
Determinazzjoni Jekk ikollok id-determinazzjoni twasslek għad-destinazzjoni li trid u għal dak li fil-ħajja tixtieq. Veru illi trid issib min jagħmillek kuraġġ imma xorta int trid tkun. Jekk ikollok għan li trid tilħaq jista' mhux ikollok kurrent kontrik għaliex xorta tasal. Veru tispiċċa bla nifs u forsi eżewrit imma tkun wasalt. Ħafna jgħaddu minn disfatti fil-ħajja jekk mhux kulħadd. Imma ma tistax teħel magħhom, trid terġa' tipprova. Meta persuna jgħid illi jixtieq jibdel il-ħajja tiegħu, sinjal illi jkun intebaħ illi hemm bżonn illi jsir hekk. Sinjal illi ma jiflaħx iżjed b'dak illi jkun qiegħed jagħmel. Punt kruċjali hu li ssib ħin għalik innifsek biex tibda tgħix u mhux teżisti. Jekk il-ħajja tkun bla skop, tibda tiġi tedjanti u monotona. Ftakar li ma taffettwax lilek biss, iżda wkoll lil dawk ta' madwarek, u hemm jibdew jinqalgħu l-problemi li ħadd ma jieħu gost bihom. Jekk persuna jibda jiddedika ftit ħin mill-ġurnata għal attività fiżika, tista' tbiddillu ħajtu mil-lejl għan-nhar. Jibda jħossu aktar b'saħħtu, ikun aktar soċjevoli, jkollu aktar konfidenza miegħu innifsu u jkun aktar assertiv. Dan int, intom, aħna il-koll nistgħu nagħmluh bi ftit sforz u determinazzjoni jirnexxilna żgur. U biex inkomplu niddiskutu aktar dwar dan is-suġġett, live waqt il-programm F Living Show,

L-ispirazzjoni tagħna f'dak li għandu x'jaqsam stil ta' ħajja ħbieb tiegħi. Ukoll irridu noqogħdu attenti kif inwasslu l-messaġġ tagħna għax nistgħu niġu interpretati wkoll mhux daqstant korrett, però aħna qegħdin hawnhekk biex inwasslu l-verità, biex ngħinu liċ-ċittadini, inkluż tgħin lili. Jieb għax jiena ċittadin, bħalma inti int ċittadin. Ekku. Da bħal meta jiġi li jkolli hawnhekk lil Joyce Borg tal-konsumatur. U darba għattilha Joyce. U saqsejta mistoqsija għalt li kar mhux kulħadd kontu konsumatur, anke n-negozjant innifsu huwa konsumatur xi darba oħra mar jixtri xi ħaġa, mhux hekk? U l-istess ħaġa. Naħseb l-iktar wieħed.
Biex ikollu bżonn kull tip ta' servizz, kull tip ta' prodott. Forġieri, aħna ċittadini, aħna nitgħallmu minn xulxin. Inti tispira lili, jien bil-motivazzjoni li tagħti lili nittrasmettiha lit-telespettaturi, lil sħabi hawnhekk. This is a ripple effect. Aħna aħna nagħtu nagħmlu effett fuq xulxin. Bla dubju.
U għalhekk kemm huwa importanti anke, konna qed nitkellmu issa anke smajtek titkellem fuq is-servizz ta' qabel, Karl. illi kemm hu iktar importanti li nagħtu qisu l-focus tagħna fuq il-pożittiv għax dan negattiv ħassib dejjem u kontroversja ħassib dejjem jiena naf nies illi ifittxuhom dawn l-affarijiet jgħidu eh nqalgħet dik il-kontroversja ħa mmur nara ħa mmur noffendi ħa mmur ngħajjar dak li jkun illi anka bla ma jkun jaf kif qed tajjeb inti l-istejjer xi jkunu jaqbad u jikkummenta u jagħti l-verżjoni tiegħu qisu l-qorti naturalment Iktar qed tagħmel ħsara milli ġid, inkluż għalik innifsek, għax dejn għidwa kif inhi. Ħa poġġiha fuqi. Ejja jiena persuna illi ngħid isma' nqala' dak l-argument fuq dak il-programm ta' F-Living u nqala' argument fuq x'qal il-Prim Ministru u l-Kap tal-Appożizzjoni u dejjem nara il min ħa ngħajjar u l min ħa noffendi u l min ħa nipponta subajja. Tipikament dak qed jurini illi jien għandi ħafna insecurities minn ġewwa U ħa nara fuq min ħa nirremetthom. Ħa nkellmek straight. Jidhirli appruvata ta', min hu negattiv, jiġifieri anke f'dawn l-affarijiet dejjem negattiv, negattiv, negattiv, id-dwejjaq li għandu jipprova jittrasmettih, jitfgħu fuq ħaddieħor. Irridu nippruvaw nagħmlu, Karl, għax is-sewwa, minkejja li huwa fil-maġġoranza kbira qiegħed isir, ftit huwa mitkellem. Isek qed tgħid, pereżempju, jien naf x'ħa naqbad ngħid, fil-familja jkun hemm, ġenituri, jistgħu jkunu mara raġel, raġel u raġel, mara u mara, illi dawn jagħmlu ħafna ġid mat-tfal tagħhom. Però l-ewwel darba li pereżempju xi ħadd mill-guardians ħalli nsejħulhom hekk, illi jgħajjat naqra, jiġi rrappurtat. Mela il-pożittiv kollu illi sar forsi ma jissemmiex, għax darba mar over the limit u għajja aktar, għajjat aktar, qabli qala xi rapport ta' xi aġenzija. X'qed nipprova ngħid? Illi fid-dinja ġenerali, Karl, Il-pożittiv, ftit għandu min iwasslu. Minkejja li jsir ħafna, ftit jixxandar. U jien ngħid proset lilek, illi inti, kif nara anke ħafna servizzi, tipprova dejjem twassal il-pożittiv. U kif għedt tajjeb inti, biex anke jiġu kill guests, l-ewwel wieħed jien għax nemmnilkom ġieli ħajjitkom infern. Tajjeb, hija diffiċli. Jiġifieri, il-fatt li anke Tinvesti l-ħin biex tipprova ġġib il-guests diġa hija xi ħaġa kbira u ngħidlek prosit. Huwa pjaċir tagħna. Li qed tgħid huwa minnu għaliex ħafna drabi sfortunatament anki wkoll meta bniedem ikun jara ħafna affarijiet li fl-opinjoni tiegħu huma ħżiena, negattivi, kemm il-darba spjegajna flok naraw it-tazza nofsha mimlija ngħidu nofsha vojta, l-istess ħaġa tkun qed tgħid imma Jiena naħseb illi anki wkoll kif qed tgħid inti, b'mod psikoloġiku tirrifletti ħafna ħażin fuqna din. Issa, meta persuna jkun forsi irrabjat, negattiv, biex immorru għas-suġġett, hemm ċans illi aktar jaqa' fuq apatija, fuq bungee eating. Binge eating, eżatt.
Binge eating, sorry.
Hemm il-bungee jumping li huwa tajjeb ħafna wkoll. Illi jiekol, illi jiekol bla rażan, tifhem, pereżempju, jew jiekol junk food. U allura l-istil ta' ħajja tiegħu tkun xi ftit jew wisq ma tantx hija fil-pożittiv, anzi pjuttost hija monotona. Ekku, Karl, Teżisti mediċina illi mhijiex mediċina li inti toqgħod tieħu l-pirmli jew tixrob il-mediċina, però din hija mediċina li inti tagħmel miegħek innifsek. U di jgħidulha il-gratitudni. Di x'taħbat? Mela jien ngħidu jiena u inti bħalissa Karl ħanġib case in point li aħna stressjati pereżempju għadda kemm għaddejna minn xi episodju illi rrabjana jew dejjaqna. Taf x'inhi l-aqwa terapija fost l-oħrajn Karl? Illi taqbad u tgħid isma', ħa niffoka fuq x'għandi tajjeb. Ħa niffoka fuq x'inhu għaddej tajjeb. Ħa napprezza x'għandi. Mela ħa nagħmel l-exercise miegħek, Karl. L-ewwel qabel kollox nixtieq ngħidlek prosit ta' dawn il-puttruni vera komdi, kemm aħna lucky illi waqt li ħaddieħor forsi qatt ma poġġa fuq siġġu, dejjem poġġi mal-art jew fuq il-ġebel, hawn dawn il-puttruni tant komdi. Ħa ngħid grazzi jiena illi għandi par għajnej u għandi vista. Ħa ngħid grazzi illi għandi lsien biex inparla, tajjeb li kultant jinxef għax tgħix kemm inlablab u griżmejja jispiċċaw. Rebus, Ħa ngħid grazzi ta' l-ilma illi jasal ġo t-tazza lest. Ħa ngħid grazzi lil Manwel illi jilqagħni b'tazza ilma, ħalli meta nkun qed inlablab, nista' nixrob. Ħa ngħid grazzi li hawn l-air conditioners, ħa ngħid grazzi li hawn id-dawl, ħa ngħid grazzi li hawn it-teknoloġija li biha qed naslu għand in-nies. U jekk toqgħod just tgħidhom, u inti normalment inti u tgħidhom qed taħsibhom, qed tħossok tajjeb mill-ewwel. U dik Karl u kull min qed jarana, kulħadd ħa jkollu mumenti ta' rabja, ta' frustrazzjoni, eċċetera Jekk just ħa tieqaf u ddur dawra b'għajnejk biss biex tara x'għandek u tgħid grazzi, anke grazzi li jeżisti l-ħin, għax kieku m'għandix ħin jiena fejn naf x'ħa jiġri siegħa oħra li jfettilli, jew inkella fiex ħin naf li ġej id-delivery tax-xirja, pereżempju, fiex ħin jiftillu, imma hemm ħin u dan huwa. stipulat fi x'ħin jien se nagħmel xi, x'se nirċievi, eċċetera. Allura il-fatt li anke jeżisti biss biss il-ħin, diġà hija grazzja minnha nnifisha. Għalfejn huwa prezzjuż ukoll il-ħin, Karl? Għax għaddej minn xiex għaddej naf li biż-żmien l-affarijiet ħa jinbidlu. Jekk anke, jien iħobb ngħid dal-eżempju, anke meta ngħid li l-aħwa xi problema għandi, din laqqas naf meta ħa tispiċċa. Kwalunkwe problema, anke jekk aħna ħa noħduha magħna sal-mewt, ħa tispiċċa magħna sal-mewt. Illi forsi hi rita ta' warajk, imma miegħek mietet, għalik, u r-realtà hija inti mietet miegħek. Jiġifieri, anke jekk inħarsu lejn dawn l-issues, lejn dawn iċ-challenges bħala di għandha expiry date, di ħa tkun irrelevanti għada, jew pitgħada, jew tliet ġimgħat oħra, jew tliet xhur oħra, jew tliet snin, jew tletin sena, jew ma mmut, meta mmut. Hi meta hu, dik il-problema ħa tispiċċa. Dik diġà qisha tilfet il-poter minn fuqek, illi di ħa tmut ukoll xi darba, jiġifieri. Hi x'inhi, eh?
Illum nixtieq li anke wkoll nieħdu daqsxejn ir-reazzjoni tagħkom it-telespettaturi rigward dan is-suġġett li qegħdin niddiskutu flimkien ma' Matteas għaliex huwa suġġett interessanti ħafna li nippruvaw anki wkoll Nagħtu motivazzjoni lilna nfusna, lili l-ewwel wieħed, lilna lil xulxin. Għaliex meta persuna jagħti motivazzjoni, meta jipprova jagħti kuraġġ lil ħaddieħor, anke biex forsi jarah javvanza 'l quddiem, tista' tavvanza f'ħafna affarijiet. Jekk inti għandek nuqqas ta' eżerċizzju, billi nagħtu kuraġġ lil ħaddieħor illi forsi jgħidlek isma', Ħa nibda mmur nimxi ta, jew ħa nibda mmur nagħmel eh, naqra training u int fej sejjer, mel intiflaħ. Le, ejja nkunu bil-maqlub, ejja nkunu aktar pożittiv. U ngħidu vera, kuraġġ ta' jekk tmur tajjeb int niġi warajk jien pereżempju. Proset. Differenza. Tremenda. Karl, il-gratitudni hija biċċa għodda oħra fit-toolbox. Mela inti għandek naturalment kif nafu l-fatt li qed tiċċaqlaq ħa jiftaħlek il-bibien għal biżibilju, kif tkellimna kemm il-darba, improvements, ehm, ma nafx, avvanzi l-qoddim bil-Malti ħanajda, eh, fil-mod kif tħossok, fil-mod kif tider, fil-mod kif jaħdem ġismek, fil-mod kif jaħdem moħħok. Avvanzi tremendi. Mhux se noqgħod nirrepetihom ħafna llum, forsi nirrepetihom aktar il-qoddim, ħanfakkarhom naqra. Imma hemm ukoll affarijiet oħrajn. Mela pereżempju apparti kemm ħaniċċaqlaq u kif ħaniċċaqlaq, kemm ħa nixrob u x'qed nixrob, u anke din il-gratitudni li qed insemmu Karl, illi meta inti ħa tieqaf u tapprezza imqar ftit affarijiet bażiċi li għandek bihom ħa tħossok ħafna aħjar u biex ngħaqqadha mas-servizz tiegħek, meta ħa tħossok aħjar, inti ħa tħoss inqas minn dak li jgħidulu hanger, hanger mhux tal-ajruplani, hunger, Ġuħ, illi ġej mill-istat li wieħed ikun angry, irrabjat. Allura għaqqduha flimkien u sejħulha Hanger, Karl. Illi, eħe, fil-maġġoranza tagħna, meta aħna nkunu irrabjati, jew maħruqin, jew inħossuna migdumin jew iddispjaċuti, normalment insibu l-kumdità fl-ikel, illi hija komunissima. biex ma naħsbux li aħna hija problema tagħna biss, però hija problema komuni ħafna nies. Imma din ingratitudni sabu li qisha dik it-terapija, dik qas naf isu għandek xi ħaġa li tfajta fuq il-problema hekk u mill-ewwel bdejt issolviha. Għaliex? Għax filli moħħok kien iffukat fuq in-negattiv, filli f'daqqa waħda tfajtu fuq il-pożittiv. Il-focus inbidel totalment. Biex inġib eżempju, di tinstema' hekk, eh? Imma vera tajba. Sabu illi jekk Alla ħares qatt, persuna li pereżempju jkollha accident tara dieħla ġo ħajt, parti mit-training illi jagħmlu anke lil dawn is-sewwieqa li jsuqu bi speed eċċessiv għal sports, tajjeb, huwa inti, Mhux tħares lejn il-ħajt jekk qed tarah qisek dieħel ġo fih, ħares lejn fejn trid tmur. Mela jekk jien qed indawwar 'l hemm, jekk jien qed nara dieħel ġo l-ħajt, ħa nħares 'l hemm għax awtomatikament ġismi u moħħi hemm ħafna iktar ċans illi jekk niskansa l-ħajt għax qed inħares 'l hemm milli kieku nibqa' nħares ġo l-ħajt. Da x'jgħidilna? Jekk jien għandi problema u ħa nindifgħen fiha, dejjem newden kif ħa nagħmel, kif ħa nsolviha, ra ra ra. Qabbli iktar taffiġni. Jekk jiena naljena rasi, jekk jiena pereżempju kif qed ngħidu nirringrazzja lin-natura, lil Alla, l-ispirti, sejħilhom tixtieq, dak kollu temmen fih inti mhux problema, awtomatikament inti ħa tħossok immensament aħjar. U ċ-ċans huwa, ironikament, anke l-exercise jgħinna ħafna f'dan, Karl, li dik il-problema li inti, u qed nimmira dan għax huwa iswed biex inħarsu lejh hekk pereżempju, bħala eżempju, illi dak l-issues li kellek hemm, Għax aljenajt rasek, ġewk ħafna aktar ideat ta' kif tista' ssolvihom. Mela flok ma kont maqbud hemm, u żfugajt fl-ikel biex Malik jgħaddilek imma mbagħad wara ħassejtek aktar guilty, ara x'għamilt b'idi, xi ħruq ta' stonku, x'uġigħ, forsi anka skużi skużi qed nitfewwa u ħa nirreġetti, forsi anka qed ngħid ara daqsxejn komplejt nitqawwa. Inti aljenajt rasek, serraħt moħħok billi tajtu il-pożittiv. U l-exercise ħa jgħin ħafna anke għal dan il-pożittiv. Okej, li kieku jkolli npoġġilek żewġ min-nies quddiemek illi huma ehm, tal-istess eh, sess, ha, eh, ta- tal-istess statura, tal-istess stamina, però għandek wieħed pożittiv u l-ieħor negattiv. Kemm taħseb illi t-tnejn li huma ehm, dak illi ovvjament ikunu qegħdin jittrenjaw, ikunu qegħdin jipprattikaw, Ikun ta' benefiċċju għalihom. Ħa jkun benefiċċju għat tnejn. Kemm ħa jieħdu minnu, il-pożittiv ħa jieħu ħafna iktar minnu. Għax il-pożittiv qed japprezza il-feeling. Mhux qed jagħmlu għax hekk qaluli, jew jekk ma nagħmilx hekk xbin, ma nafx ta', niġġammja. qisu kollox għal ħaddieħor jew inkella għax hekk smajt fuq it-television, normalment il-pożittiv japprezza għalfejn qed jagħmlu aktar. Qed nagħmlu biex inħossni aktar enerġetiku, qed nagħmlu biex nilbes isbaħ, qed nagħmlu biex inħossni aħjar, qed nagħmlu għat-tfal għax naf li jekk jiena enerġetiku pożittiv jiena qed ngħaddi dik il-pożittività lilhom ukoll, qed nagħmlu biex 'il quddiem ingawdi anke jekk għalajt it-tfal tat-tfal. In-negattività, ejja ħa mmorru x'bieha nagħmlu l-exercise ħa neħles, ejja ħa mmur, ejja ħa mmur l-hemm. u dawn issibhom it-tnejn li huwa l-aktar nies illi jżommu oġġett illi jieħdu gost li jagħmluh, tajjeb, huma dawn in-nies il-pożittivi, għax japprezzawh ħafna iktar. Tajjeb immaġina ngħidlek, Karl, illi ħadtili dak it-tablet inti u tgħidli hawn ħa għandek dak it-tablet, daqshekk biss. Imma jekk inti tieħu daqsxejn ħin tgħidli dak it-tablet tista' tagħmel hekk, tista' tagħmel hekk, biss tagħmel hekk, jiena kemm għandu valuri dan, kemm hu sabiħ, l-istess il-pożittività. Jien nista' ngħid ejwa jiena miżżewweġ bħal ħaddieħor u mhux normali. Meta tqabbel ruħek ma' min għadda minn fatalitajiet għax mitulu nies minn tal-familja u għax kellu tfal ma setax ikollu tfal, tapprezza kemm mhumiex affarijiet normali, tapprezza kemm inti fortunat illi għandek dawk l-affarijiet kollha. Tant naħseb dik il-kelma ta' naħseb illi m'aħniex nifhmu eżattament. Ehm, kemm verament aħna fortunati. Issa, forsi hawn min qed isegwina bħalissa u qegħdin jgħidu ma eh, ilbes iż-żarbun tiegħi u imxi bih. Perswas, perswas li hawn min eh, li huma ħafna illi għandhom diffikultajiet fil-ħajja, li għandhom problemi li diffiċli kultant biex forsi s-sorvijom, Ehm, però rrid ikollok it-tama, rrid ikollok il-fidi. Se tgħid li maliex ehm, fiq dak u ma fiq jien. Hmm. Għaliex ma weġġax dak u weġġajt jien. Eh, dik id-dinja mbagħad, diri. Nistanzi twalla miegħek. Kultant ma tantx hemm wisq weġibiet, imma jekk ħanoqogħdu nisħtu xortina Aħna stess, allura aħna mbagħad il-kaġun tagħna stess li qegħdin nitfgħu aktar lilna l-isfel. Fl-opinjoni tiegħi, ma nafx. Fuq das-suġġett, jiena nemmen ħafna ma' min tqabbel ruħek. Ħa nibda l-ewwel qabel kollox, għax din hija importanti. Inti qatt ma tista' tkun kuntent jekk tqabbel lil ruħek ma' xi ħadd ieħor. Għaliex? Għax il-persuna l-oħra mhijiex inti. La għandha ommijietha, missirijietha, nanniet li huma tiegħek, u lanqas inti għandek tagħha. Hija nistakar jiena u inti ngħixu ħajja komda l-grazzja t'Alla ngħixu f'dal-pajjiż, għandna minn kollox, iżda bl-ebda mod politika ta' taħt gvernijiet differenti, milli niftakar jiena x'mexx il-gwerra, dejjem għext tajjeb ħafna. Tajjeb? Ħalli nitkellmu għas-strejt. It-tieni nett, Apparti l-pajjiż, għandna l-familjari viċin tagħna, il-ħbieb. Għandna, tant għandna qisu kollox aħna f'pajjiż żgħir, li fih l-iżvantaġġi għax aħna żgħar, imma tant hemm vantaġġi li aħna żgħar, li vera m'għandniex minn xiex ingergru. Hemm x'nirranġaw? Dejjem. Imma dan jiena nista' noqgħod inqabbel ruħi mal-Prinċep tal-Ingilterra. Ngħid, Iss, dak li twiled irjali, ġo kastell, jipponta subgħ, u jiġi. Nista' jekk irrid, u ħa nħossni miżeru. Għax ngħid jiena la għandi driver miegħi, la għandi l-karozza la toqgħod tgħaddini, la għandi nies joqogħdu jxejruli l-bnadar jiena u għaddej mit-triq. Is. Is. Nista' noqgħod sejjer hekk.
Mhux tbejja imma hekk. Mhux hekk.
Nista' mbagħad inqabbel ruħi ma' tifel tal-Brażil, illi ma jafx jekk illum hux se jgħix sal-lejla. Nista' nqabbel ruħi ma' dak it-tifel li qiegħed is-Sirja, li filli jiftakar għandu ħajtu tajba filli bil-bombi illum lanqas jaf x'sar minnu. Nista' nqabbel ruħi ma' dak it-tifel illi llum filli orrajt filli għada daħal jagħmel operazzjoni u forsi baqa' taħtha. Kemm irridu napprezzaw dak illi għandi s'issa. Jekk jiena nerġa' ngħidlek nieqaf u napprezza b'dak li qed nara b'għajnejja biss, diġà mill-ewwel ħa nħossni tajjeb immensament. U r-realtà Mhijiex ir-realtà ta' ħaddieħor. Hija r-realtà tagħna. Jekk jien ħa nħossni sew, anke tara dawk it-tfal tal-Brażil, jidħqu ġieli, jaraw kamera, sorry qed nimmira 'l hawn imma naf li rajt servizz u qed nimmira lejk. Però, però dak li qed tgħid, jekk inti qed tħares lejn hawn u tgħid, Ara hemmhekk hemm toqba. Eżatt.
Jew isma', dritta dik daqsxejn mgħawġa. Mhux hekk. Tifhem?
Badna mal-prinċep, min jaf kemm għandu hu toqob f'ħajtu. Dan meta kien suldat. Kienu jhedduh b'ħajtu illi ħa jimmiraw għalih biex jippruvaw joqtluh. Ġifieri, da abbli, min jaf kemm jgħid kemm nixtieq nimmi flok Karl jien illi m'għandix, jew minflok Matteas, illi m'għandix theddid fuq ħajti. Ħa nieħdu telefonati, sinjuri grazzi ħafna li qegħdin magħna, is-sagħtejn u erbatax il-minuta. Aktar tard ħa nitkellmu dwar it-trawma, ngħaddu minnhom dawn it-trawmiet. U mbagħad ħa jkollna magħna s-Sur Steve Libreri aktar tard ukoll. Qabel ħa jkollna lil Melvin Calleja mill-Richmond Foundation u lejn tmiem il-programm mill-ħabib tiegħi Liak Ahmed Atif. Hello! Hello Karl! Hawn ħabib tiegħi.
Xi tgħidli? Amadeo. Sieħbi Amadeo Amadeo Minghi. Kompli, kan kompli ma dak li qed jgħid Mateus. Lady D meta qalula inti tixtieq illi tkun prinċipessa? Qaltilhom, Jien ma rridx inkun il-prinċipessa tal-kuruna, imma li jibqgħu jfakkruni tal-imħabba, Lady Di, Princess tal-imħabba. Għaliex qed ngħid dan kollu? Lady Di meta ltaqgħet ma' dik is-soru, bħalissa nsejt x'jisimha. Madre Teresa. Madre Teresa. Kienu ltaqgħu flimkien u qalulu isma' dak it-tifel għandu l-aids ta', iktar għanqtu magħha kienet. X'qed għaliex qed ngħid dan il-kliem Karl? Jiena fik nara bniedem ta' sur tal-belt. U llum inti urejt il-kottoniera mill-belt u għad kemm hija sabiħa. Inti sur, som Karl, u tħalli 'l ħadd min ikissrek. Għax inti bniedem li mhix għalik biss taħseb, imma għalina li ttina programmi bis-sens mhux bla sens. Ngħidulek grazzi, min irid jgħaddi kulmenti jgħaddihom. Immin tibqa' d-dej għax dik kollha għira ħabib.
Grazzi dawk li tappoġġawni ħafna u naf li hemm ħafna min jappoġġan. Hawn ħafna min japprezza, hawn ħafna. Jiena li ddejjaqni ħafna hi li jikkummentaw meta ma jkunux jew raw il-programmi fuq l-istazzjon tagħna, ikun hemm min jagħmel kapitli, minnhom l-affarijiet għall-interessi tiegħu ukoll. Imma insomma hija nħalluha fil-ġembi. U ħan titwaċċa miegħek, skużani ħan indaħal tax, di m'għandax taqsam xejn mal dak tiegħi u mhux se nitkellem fuq il-każ speċifiku. Imma jgħidulek illi the only bad publicity is no publicity. Jiġifieri, Karl, kieku dan inti persuna ħan ivvintajek għamel xi programm kollu affarijiet skandalużi u ħadd ma semma xejn, Ma sarx reklam tal-programm. Hawn min apposta jidħol fil-kontroversja. Hawn Presidenti, jiġifieri semmu l-famuż Donald Trump, illi jgħidulek illi anke min jaħdimlu l-kampanja, da jara x'jivvinta biex jikkrea l-kontroversja ħalli jkun fil-headlines. Ħalli jikkrea l-pubbliċità. Jiġifieri anke mill-ħażin, vera joħroġ it-tajjeb. Issa, F'każijiet bħal dawn, tinnota kemm ikun hemm min illi jagħti opinjonijiet differenti, illi ma nemminx illi dak li jkun bilfors ikun irid jagħmel il-ħsara, ma jkun interpretaw b'mod differenti. Dawn l-affarijiet iqajmu diskussjoni u jqajmu pubbliċità. Naqbel miegħek mija fil-mija li għandek tidħol f'diskussjoni. Però importanti illi d-diskussjonijiet għandhom ikunu. Kostruttivi.
Eżatt.
Mhux hekk. Importanti għax inkella qed nibdew noqogħdu nattakkaw lil xulxin li sfortunatament daħlet din id-drawwa illi kulħadd irid jikkummenta, kulħadd irid jgħid tiegħu. Vera għandna dritt li kulħadd irid jgħid tiegħu. Imma għandna nkunu kawti kif kif nindirizzaw lil xulxin. Fuq da' suġġett li ħa nżid naqra miegħek ukoll huwa li kien hawn anke Persuni kontroversjali ħafna hawn Malta, illi kien sar kważi kważi konsensus li dal-bniedem ma jibqax jingħata pubbliċità, ma jibqax jissemma, inkella ħa jkompli jkabbar anke il-following tiegħu. Jiġifieri, ħażin kemm hu ħażin, kultant, meta oġġett toqgħod issemmih qed titih iktar Arja, tajjeb kif inhi, jekk għandu l-qlugħ bħala dgħajsa iktar qed tonfoħlu biex ikomplu miexi. Jiġifieri dawn l-affarijiet anke napprezzaw kemm imbagħad ikun hemm min li anke jagħti l-opinjonijiet li forsi jaqbeż għalina eċċetera f'dawn l-affarijiet. Definittivament, u pereżempju hawn ħafna mill-ħażin joħroġ it-tajjeb li diħlin u jawguraw lill-Finizzjani, jawguraw il-programmi kollha tagħna lill-istazzjon. Napprezza ħafna ta. Ħanem telefonata oħra. Il-suġġett tagħna u il-motivazzjoni, jew natu motivazzjoni. Xirqat ħafna ma li saqsejtni, għalek qed insemmiħ ħafna, Karlax, meta inti tiżvoga fl-ikel, tajjeb, bil-fors imbagħad, isu jekk inti ma ndirizzajtx il-problema li hija forsi dik in-negattività. Dik ir-rabja, dik l-ansjetà, il-kumdità ħa ssibha la ħares qatt fl-alkoħol jew fl-ikel. Ħa nieħdu telefonata oħra. Hello? Hello, Karl. Insellimlek, hi.
Jiena Diane minn Burzebbuġa. L-ewwel nett nirringrazzjak ta' kollox u proset tal-programm. Grazzi Diane, hi.
Okej, hi. U jiena ngħidlek il-verità.
Jien għandi tifel ta' ta' sebgħin u dat-tifel miskin għandu ċertu kundizzjonijiet u jbati bil-awtiżmu u epilepsy u kieku taf kemm qrajt tagħjir fuq Facebook fuq rigward fuq it-tifel. Ok? U nipprova ngħidlek il-verità nikkontrolla lili nnifsi mir-rabja fuq il-messaġġi billi t-tifel ibati b'ċertu kundizzjonijiet, jiena ma nistax, lanqas jiena ma nista' nirregola lili nnifsi għax tant hu mqareb u kollox li perkażu jgħajtu. Li n-nies ġieli jgħiduli, għax tħallih inti? Mhux għax inħallih jiena, għalhekk nixtieq nitkellem, forsi jtirni pariri dak is-sinjur, kif għandi nikkontrolla naqra t-tifel u nikkontra lili nnifsi għax, Qed ngħidlek għajjieni u ħadd ma jifhmek, min-nies ħadd ma jifhmek għax ma jkunux fil-każu miegħi, allura meta nitkellem qishom jgħiduli u ejja bis-serjetà jagħmillek ċertu affarijiet it-tifel.
Sinjura nirringrazzjak ta' u napprezza ħafna li qsamt din l-esperjenza tiegħek magħna. Sfortunatament dik hi għal darb'oħra niġġudikaw il dak illi jkun bla ma nkunu nafu. Milu smajt storja, ħaj wieġbek ta' ma test, milu smajt storja sabiħa ħafna minn Dr. Victor Shields. U da kien hemm eh, kien hemm ġuvni, sedina metafora ta' eh, da kien hemm ġuvni li kellu xi 25 sena u kien mar ma' missieru u eh, kien qiegħed fuq it-trejn u bidi jgħidlu Aħrapa qallu dawk is-siġar. Aħrapa dawk il-fjuri. Aħrapa dik l-xmara. U kien hawn wieħed qallu x'affarijiet daw. Għandu 25 sena da qed jifraħ qed jara s-siġar u daw l-affarijiet in-natura. Qabeż missieru qallu biex tkun taf ħabib ta' aħna għadna ġejjin mill-isptar. It-tifel qatt ma kien jara u issa sar jara. X'jiġifieri? Kultant sfortunatament aħna niġru wisq, niġġudikaw wisq malajr u kulħadd ta' m'hemmx, kulħadd għandu xi xogħol taħt idejh kif jgħid il-Malti. Hemm bżonn li verament kif konna qed nitgħallmu għodd mill-wieħed sal-għaxra qabel tgħid xi ħaġa. Milux ċemplet telespettatriċi tagħna ta'. li għaddiet minn diffikultajiet fis-saħħa tagħha. Għamlet il-kimoterapija u kulħadd jaf li hija qaxxar waqt dan it-trattament. U kellha tuża ovvjament wig parrokka din. Għadda żmien u għall-grazzja t'Alla din għadda u reġgħet ilha l-għaxara. Kienet qiegħda tieħu kafè, immaġina ta' qed tieħu kafè, xi ħadd minn warajha, għax kien jaf, Prova iċċaqlaqilha xagħarha biex jarek hux tagħha jew le ta. Tista' tasal iżjed għar minn hekk. Is-sara inti xi tħollok u x'joħroġlok jekk ix-xarek mhux tiegħek jew le. L-injoranza Karl, ħa nitkellem straight, mhijiex kemm taf skola, l-injoranza kif tmur man-nies. Hawn Nies li jgħidulek basta professur, kemm hu injorant. U jiena naqbel magħhom mija fil-mija. Għax hekk int tittratta n-nies ta' mbarazz. Tittratta n-nies illi qed tarahom inferjuri għalik, jiena nigħid dik hija l-injoranza. Għax dan jista' jkun kennies illi, bl-ebda diżrispett lejhom għax qed niftakar f'persuna kenniesa li tant hija mill-aħjar, illi jidħaqlek, li jgħidlek bonġu, li jgħidlek kif int, illi joffrilek l-għajnuna. Iżda dak tgħidlu injorant? Injorant għax forsi ċ-ċirkostanzi m'għenuhx biex jitgħallem l-iskola, jew injorant dak li għax mar l-iskola jaħseb illi huwa xi gran ma naf xiex ta' barra minn hawn li qed imexxi d-dinja fuq subgħah. Ġifieri int min int? Kemm taf tmur man-nies l-opinjoni tiegħi jara jekk intix injorant jew le. U f'da s-suġġett, jiġifieri jiena nifhem ħafna lis-sinjura, jien għandi ħija bl-awtiżmu. U ngħid 'il kulħadd, Hija kien wieħed mill-ewwel illi kellu LSAs. Ara x'qed insemmu llum, għandu xi 34 sena. U kellu LSA St. Michael's School tal-Mużew. Qed insemmu dan, illum jiġifieri l-ġurnata jaħdem eċċetera. Però kif taf tajjeb dis-sinjura, l-ispektrum tal-awtiżmu huwa kbir ħafna. Jiġifieri kultant tgħid possibbli dawn iż-żewġ persuni, it-tnejn autistic kemm għandhom traits differenti? Naturalment jiena mhux qiegħed hawn biex nagħti l-ebda parir fuq l-autiżm assolutament, anzi jiena li nista' ngħid huwa li ħija b'daqshekk ma ħa nagħmel l-ebda riklama għax din hija non-governmental organisation li ħa nsemmi Karl jgħidulha l-Malta Autism Centre għenuh ħafna, fi żmienha kien jisimha l-Eden Foundation, tajjeb illi rċieva ħafna sapport u rċieva ħafna sapport ukoll missieri u ommi. Tajjeb illi, naturalment, ħadu ħsieb ħafna l-ħija minn mindu kien żgħir. Allura l-appell tiegħi anke għal dis-sinjura huwa li number one, naturalment, it-tifel ma taqta' qalbha qatt li tgħinu. Tibqa' tara x'tista' tagħmel. U number two, u naħseb dan fejn iktar nistgħu ngħinuha aħna Karl, huwa li tieħu ħsieb tagħha nnifisha. Għax jekk hi għandha biżżejjed enerġija, jekk hi pożittiva biżżejjed, jekk hi qed tieħu ħsieb tagħha, tista' lit-tifel tkompli ttih. Imma jekk Alla ħares qatt! Din il-mara issa għajjiet. Din il-mara issa hija negattiva. Din il-mara issa qabżitilha. Ma tistax tkompli tkun dak il-bastun sod illi tant għandu bżonn dak it-tifel. Ok sinjuri ħa mmorru għar-reklam ċkejken ta' minuta kollox nerġgħu niġu lura u nagħmlu daqsxejn il-konklużjonijiet tagħna mal-ħabib tagħna bravu Matteus Grasso. Ibqgħu magħna. Qegħdin nagħtukom. X'inhu?

Għal ixtieq jinstema'. Għax leħni baxx tagħlek. U għad.
għad. Lawa dan minnu. Għalek ta' om tuttawalt naqra hekk għad. Istra. Kemm jitkellem tajjeb, kemm jitkellem pożittiv. U għal-bidu tħawat, għattimma eżattament ix-xogħol tiegħu x'inhu. U meta bdejt insegwik, bdejt nintebaħ li inti inti persuna li inti trainer, però mhux biss għax ma inti ma temm inti inti fimt illi l-bniedem tittarah mod holistiku, mhux tħares lejh biss bħala piż eh, bħala masil, bħala dera, imma tħares lejh mod Jiena naf kemm Kemm in-nies li inti jkollok taħtek u taħt it-tim tiegħek huma nies li li jitkellmu miegħek isek bħala ħuhom, bħala ħabib tagħhom, u ma jħarsux lejk bħala isma' ejja ġej trainer. Le. Ekku.
Imma jħarsu lejk bħala eh, eh, l-aspirazzjoni tagħhom. U din hija xi ħaġa pożittiva u sabiħa. Napprezza mens. Number one napprezza mens u ħanidok kif inhi. Hemm lok għal min illi jkollu bżonn, eħe, illi jkollu trainer illi jibża' minnu. Per eżempju, jien ma nimmaġinax illi s-suldati ħa jmur xi ħadd bħali jgħallimhom. Għaliex? Għax huma għandhom ċertu dixxiplina militari illi inti trid kważi kważi tibża' minn ta' fuqek. Imma dik hija dixxiplina militari. Ma nistgħux aħna nħalltu d-dinji. Da jekk inti beħsiebek illi titlef mix-xaħam bit-tul taż-żmien. Tajjeb. Ikun hemm bżonn li jkun hemm xi ħadd li jifhmek u nies li huma simili tiegħek, illi forsi anke għaddew mhux x'għaddejja inti, biex in-nies jifhmuk u jkunu miegħek along the way. Imma kemm qed tgħid tajjeb inti, Karl, jiġifieri anke jiena l-ewwel wieħed, ġieli pereżempju jċempluni, ewwejja għidli pereżempju kemm jiswa l-programm tiegħek jew għidli naqra eżatt xi jsir. Ngħidlu, 'Sinjur, tiħux għalik, irridu niltaqgħu l-ewwel. Għax dan jista' jkun, jiena ngħidlek, isma', dan mhux affarijiet ta' idejna, aħjar nirreferik għand xi ħadd jew xi mkien ieħor. Jew nista' ngħidlu, 'Isma', milli tkellimna jidher illi dan, dan jew dan li jgħodd għalik. Mela, ħa nimxu minn hemmhekk. Imma jekk bniedem imqar ma jkollokx idea tajba tiegħu, m'inti ħa tasal hemm kien. U dan appell tiegħi, Karl, għal kulħadd, ta'. Illi, relatat ma' anka l-istorja li kellkom intom riċentament, kemm hu importanti li l-affarijiet. Nifhmuhom billi niddiskutu, billi nitkellmu. Isma', x'seta' sar aħjar hemmhekk? Forsi kien hemm xi misunderstanding? Ħa nara naqra eżatt il-filmat, ħa nara eżatt x'intqal, per eżempju. U kif tkellimna tajjeb, is-social media llum qisu l-qorti tal-pubbliku, Karl, fejn kulħadd jgħid u jfajjar l-opinjoni tiegħu. Allura l-appell tiegħi ħa jkun dan, qabel ma anke inti stess ħa nitkellmuha straightaway, taqa' għan-nelħ għax forsi qed tikkummenta fuq xi ħaġa li m'intix ċert fuqha, ara l-affarijiet sew, tkellem, agħti l-opinjoni tiegħek, agħti iva anke constructive criticism. Tajjeb jiġifieri dan billi per eżempju dak li jkun jgħid isma' jiena kieku minflok hekk, kont ngħid hekk jew kont niċċara aktar dak il-punt. Ma kien se jkun se jiġri xejn ħażin. U jekk l-intenzjoni tkun tajba jiena nemmen illi riżultat tajjeb ħa joħroġ m'intenzjonijiet negattivi. In-negattività ħa terġa' tiġi fuqek, nemmen jien, allura ma ħa tgħin lil ħadd. Xi ngħidlek ħabib tiegħi, nisperaw illi anke int ħadt gost miegħi, jien ħadt gost ħafna miegħek. Napprezza, speċjalment fuq il-komod hawn fuq il-putruna taħt l-AC. Ħadt gost żgur. Qed tħajruni li nibda nimpur Tom u nbigħhom. No,
għandek sale tajjeb żgur. Grazzi. Grazzi ħafna lilek ta' kollox. Grazzi tas-sapport.
Sinjuri ħa mmorru għal ftit mumenti ta' riklami, kif niġu lura ħa ningħaqdu ma' aktar mistiedna. Ħa nitkellmu dwar it-trawmiet li ngħaddu minnhom aħna, kulħadd, kulħadd f'baħar wieħed, kulħadd jista' jgħaddi minn trawma, minn għal darba, darbtejn, minn għal ħafna drabi, min forsi wkoll minn trawma għall-ewwel darba. Kif għandna noħduha, kif nistgħu noħorġu minn din it-trawma u trawma kulħadd jista' jgħaddi minnha jew joħroġ minnha l-istess? Ħa nitkellmu dwar dan flimkien mal-ħabib tagħna Melvin eh, Kallejja minn Richmond Foundation wara ħajnaqat magħna Sur Steve Libreri mill-Aġenzija Appoġġ u anki wkoll ħajnaqat magħna Lijak Ahmed Atif eh, illi ħanitkellmu dwar il-valuri tal-familja, għarax suġġett sabinna il-ħabib tagħna ehm, musulman eh, li għak Ahmed Atif, għalli kan li xieq nitkellem fuq il-valuri tal-familja, għattu bil-qalb kollha ħabib tiegħi, għalli huwa suġġett tal-qalbi ħafna. Inkollu ma kom dal-waqt.